Ondan soň orta mekdebi şu öz obamyzda Kemine daýhanyň daşynda okadym. Ondan soň okuwym, ýagny orta mekdepden soň iki sany men okuw gutardım. Hem orta mekdep, hem sazçylyk mekdebini gutardym. Birini ýerden okaýardym, bärini öýden. Ondan soň şu kiçi ýaşlarda surat enjamy bilen tanyşdym, ol kakamyň tanyşdyrmagy bilen esasy. Şo wagtky plýonka fotograflar bilen tanyşdym. Ondan soň şeýdip başlady. Suratçylyk bilen başlady ilki meň nemem, höwesim. Ýagny dördünji klaslarda şeýleräk. Ondan soň dowam etdi, dowam etdi. Soň gulluk ýyllary boldy, gulluk ýyllarydan soň bärik geldim Türkiýä ýokary okuw jaýyna. Bärde ýokary bilim almak üçin we hasam gelişdirdim bärde özümi.

Hem orta mekdep hem hem taçylyk mekdepden şey atstanda. Onda bu siziň meselem surata bolan ýani indi fortepiano diýen de bir saz sungaty hem bir sungat görnüşinde gideni üçin bu suratçylyga giden sungatyň şondan çeşme alyp bilermi meselem ýani şoňa dahyly barmy? Ada bolmasa bu suratçylyk aýry ýerden geldimi size bir höwes?
Alyp biler diýsek ýeri aslynda-da. Sebäbi men sazçylyk mekdebini okan wagtym nemäni kän şu sazçylyk mekdebiniň nähili peýdalarynyň bardygyny bilmedim. Edil bärik gelip şu wideo işlerini edip başlanymdan soň, şondan soň düşündim köp zada. Nähili saz gulak bilen eşidip bilmek, mysal üçin diňleýän sazynda hökman bir many gözledim. Ýa-da şo Ýa bolmasa şu taýda sazdaky ritmler, şu taýdaky gelmeli wideo kadrlaryň niresinde gelmeli, nähili bolanda gowy bolýar. Ýa bolmasa film meýkingde esasy SFX diýdigimiz zat barda şu SFX-den mysal üçin tokaýda ýöräp barýanyň aýdaly, tokaýda ýöräp barýanyň şu tokaýyň sesi. haýwanlaň sesi ýada bir suwuň ýanyndan geçip gidýän şo suwuň sesi şo taýda editde wideo editde maňa şol sazçylyk mekdebiniň gaty köp nemesi boldy soň düşünip galdym muňa dogry aslynda siziň gysgaça bilen bir interwýuňyz bardy podkast hökmünde dogry dälmi o taýda siz birazjyk indi gysgaça podkastyn eden üçin bizem birazjyk siz bilen podkast birazjyk interwýu edeli diýdik ýöne o taýda siz birazjyk sungat barada hem-de özüňiziň käriňiz barada has köp agzalyp geçýäňiz. Ýöne biz bu taýda siziň bu işiňizi, ýagny filmmekerligi esasan hem nirden öwrenip bolar, nädip öwrenip bolar, nemelerine degenip geçsek gowy bolardy.
Men nemede bärik Türkiýä gelenimden soň bir welaýatda, şu okap ýören welaýatymda bir suratçylar bilen işleşmäne başladym. Esasy wideo tarapyny edip başladym men o taýda wideo toý toý wideolaryny esasy love story diýilýärdi şu wagt biziň dilimizde ondan soň bir ýyl geçdi iki ýyl geçdi ondan soň şu arkaňyzda gördüňiz CP akademiýaň nemesi gurujysy bilen tanyşdym daha dogrusy o men bilen netdi tanyşyp şeýdip bir gün Antalýa meni workshop-a çagyrdy. Mysal üçin, menden sorady, nämeleri bilýäň? Eý, şu programmany bilýän, ondan soň ony bilýän, şu programmany. Eý, höwesimi görendir, belki. Şoň üçin çagyrandyr. Antalýa gitdik. Şo taýda birinji tejribäm boldy, bir daşary ýurtly mugallymlardan sapak almak. Onda gidemde, birinji gidemde suratçylyk hakynda aldym. Soň ikinji sapar ýene boldy, workshop, oňa-da çagyrdylar. Onda wideo. tarapynda boldy. Wideo tarapynda esasy meň kän wideody elimden tutan bolmady öz özüme bolanda. Bärik gelip esas bir mollum meň nemämden tutdy, elimden tutdy. Olam Angliýaly Pit James diýip bir mollum bar diýip wideo sektorynda gaty ady bilinen. Şol gaty köp kömek etdi maňa. Ondan soň TPI Akademide 60-70-iň üstüne workshoplara gatnaşdym. Şolaryň otuzyndan soň menem hem şu taýda kömekçi kömekçi mugallym bolup başladym. Şolaryň gruppasyna goşuldym. Edil häzirki wagtda Tepaýaka jemi sapak berenok. Ýöne eger okamak isleýänler bar bolsa, şuny maslahat berip bilýän. Eger şular ýaly ilki başda görmek isleýän bolsalar, şuny ýaly Türkiýede ýa-da dünýäniň her ýerinde seminarlar açylýar. Mysal üçin, üç günlük ýa-da bir hepdelik. Şolara gatnaşyp bilerler. Ýa bolmasa-da, bu uniwersiteti bar, öz bölümi bar. Şondan başlap bilerler, esasan.
Has köp çuňňur näme şol nädip bul işleri edip biljegiňiz barada şol temalara girmänkä men asyl nämäni bilesim gelýär. Siz Mundan öň başga ugurlarda gutardyňyzmy? Siziň diplomyňyz bar ýagny filmmekerlikden başgada. Meselem haýsy diplomlar bardy? Meniň diplomym birinji iki müň on ikinji ýylda, iki müň on iki, iki müň on alty, mehanik inžener. Mehanik inžener.
Mehanik inžener.
Ondan soň iki müň on altydan iki müň ýigrimi kompýuter tehnologiýalary bölümi gutardym. Ýagny

Men şuňa haýran galýan, ýagny näme üçin siz öz ugruňyz bilen dowam etmän beýleki suratçylyga ýagny filmmeýkerlige ýagny wideo fotografiýa geçip gitdiňiz? Sebäbi meselem meň özüm hem elektrikal inženirligiň okaýan. Ýöne inženerlikde köp köp pul bar, dogry dälmi? We ýagny hakykatdan hem gowy ugurlaryň biri we mekanikal inženeriň iň gyn ugurlaryň biri diýip bilýän men bilşime görä. Näme üçin şol ugry dowam etdirmediňiz? Ýa-da ikinji ugur kompýuter saýens gelejegiň ugry hökmünde gidilýär. Şeýle zatlar belki köp kişi ýalňyş düşünip biler muňa. Men aňyrdan gelemde, Türkiýä gelemde şu mysal üçin bizde seredilýär şu nähili urşulygy azajyk awtor diýip uly diýip şol neme bardy mende. Mysal üçin men okap bilerin şu ýerden ýagny düşünmän işläp. Ha, o sen bardy ýöne Mehmet gaty bul surat wideo tarapyn maňa gaty ýykgyn geldi. Ondan soň men uniwersitede hiç hili üns bermedim. Kän, ýagny zordan gutardym diýsem ýerdir. Olam.
Bul birinji diplomyňyzy alanyňyzda şol duýgular başladymy ýa-da ikinjide? Birinjide nitelik diplom almakam başlady. Sebäbi men başga ýerdedi. Neme, pikirler başga ýerde. Şol diňe wideo tarapyna geçmekdi esasy wagt suratdan aýrylyp. Şu babatda nemede pikirlenip gelýän, hatda bir nemede bolup, hadysa-da bolup geçdi. Birinji bu bir Türkiýedäki workshopdan daşary men Ukraina workshopyna gitjek boldum. Hatda garşy boldular biziň öýdäkiler. Ondan soň gysgaça neme diýdi, bizi deňäp görýän ekenler. Haýsy neme ýakyn, şony biziňkilerem.

Men Ukrainada ýördüm, ýöne soň hany meniň öz islegim has filmmekerlige göwnüm düşdi we öýdäkilerime maňa garşy çykdy we men şu olara jaň etmän, habar bermän çykyp gaýtdym diýip. Hany ol on gün aralygyň içinde boldy bu zatlar. Ýa öňräginden boldy, mysal üçin, bir aý öňünden wiza alyp. aldym. Ondan soň alanlaryma aýtdym muny indi. Okuwyň bilen bol diýdiler-de gysgaça. Indi başga zatlara üns berme, okuwyň bilen bol diýdiler. Ýöne şonda-da eý kararlylygymy gördüler. Ondan soň aý näme etjekkä dedim, barlap göreli diýendim. Hawa. Beýdäki men şo tap, şo gapdala gitdim, ondan soň rugsat berdiler. Hä. Diýmek muny halaýan bolsaň, bu ugurda okuwyňam kän agsatman, Diplomyňam alyp biljek bol şekilinde dowam et şeýdip. Bolýa onda siz daşky gurşawyň täsirinden birazjyk etkilenipsiňiz diýeli dogry dämi? Hany öýňüňizdäkiler şo zat isläni üçin siz diplomy almak mejburyýetinde galdyňyz diýeli. Ýöne birinjini alanyňyzdan soň näme üçin durmadyňyz? Bolýanda men şu wideo sungat ugruna gideýin men diýmän ikinji kompýuter saýens ugruna dowam etdiňiz. Ýa ikinji bölümde şeýle azajyk Agajyň maňa baglanyşykly ýeri bar meňkide. Surat wideo degişli.
Wirtual reality bilen baglanyşykly ýeri bar.
Täze bölüm açyldy. Şo edil şo şo bölüm täze açyldy-da biziň ikinji ýyl girip şu wagt uniwersitetde. Ýöne özümem halamok.
Onsoň işem bilen bagdaşdyryp boljak bol bölüm diýip pikir edip okadym. Okasym geldi, wideo, surat tarapyndan okasym geldi, ýöne Bärde Stambulda Mimar Sinan uniwersiteti bar. Şo taýda okamanymdan soň men okajak ýaly. Sebäbi şeýle ýagdaý bar. Kiçilikden şu zatlary edip ýetişseň, ondan soň praktika bilen ýetişmek başga zat. Men onda bäri gelip hiç zat bilmän teoriýadan başlap, teorik asmandan başlamak ol azajyk kynrak bolýar we teorik daha üstün bolýar-da, praktik pes bolýar. Hawa.

Hawa, indi şular ýaly sorag bereýin size. Kakajan aga, siziň üçin kinematografiýamy ýa-da bolmasa suratçylykmy ýa fotografiýamy? Kinematografiýa.
Hiç hili düşünmän, iň şu wagt iň kowalaýan. Neme? Ha. Böwren. Iň gowy.
Onda möhüm we kematografi. Fe. Hani iksem bir zat däl de diýmek onda. Däl, men üçin möhüm bolan şu wagt kinematografi. Dogry.
Meselem indi şol işleriňizi nirden görüp bileris? Hani web saýdyňyz barmy gidip görüp biler ýaly ýa-da YouTube kanalyňyz şolar ýaly bir zatlar. Şu wagt näçe Işler edildi onda hiç zady goýulmady dogrymy aýtsam şoň köp maňa neme geldi. Şu zatlaryny goýsaň diýip köp aýtdylar. Şu eden işleň men şo şu wagt internet saýdym indi indi durmuşa geçjek bolup ýör. Şol wagtda instagramda açdym men şu wagt kap films diýip. Onda goýup başladym işlerimi ýuwaş ýuwaş öňkülerden başlap täzelere dogry. Dogry. Nesip bolsa internet saýda Birki çaýa açylar diýip umyt etýän. Nesip bolsa.
Ýöne siziň şular ýalak bir proýektiňizem bardy özüň täze tanyş. Şony bir aýdyp geçseňiz. Hany sebäbi men o taýdaky edit bilen wideoň düşürilişini we hany pikiri haladym. Siz şo barada gysgaça özüňiziň youtube kanalyňyzy bir Reklama edip geçseňiz. Täze tanyş öňden bar men gelende. Ýöne şoň adyny tapyp bilmedim. Hiç hili näme goýsa. Köp pikirlendim. Şu zat, şu zat. Men oňa başlajak ýöne bir zat gowy bolsun isledim. Hem ýatda galyjylygy esasy. Ýöne täze tanyşy tapanymdan soň hany şuny ýaly wideolar biz näme üçin düşürip bilemok. Bärde Türkiýe döwletinde görýäs. Mysal üçin aýdalyk. Tehnologiýa degişli wideolar bolsun, zat bolsun, biziň näme üçin elimizden gelýän zat. Türkmen kontentimiz bolmasyn. Hawa. Maňa köp näme edenler bar. Mysal üçin aýdaly, äý, kän görünmeýär bu şeýle. Görünmesin. Hawa. Şol bäş ýyl, on ýyl soň görülsin, ýöne şu zat dursun şu taýda. Ýa gowy zadymyz bolsun, ýa şu şu edilipdir diýip ýöne ýatlap geçseler iň gowusy şu. Meň üçin. Şeýdip başlandy we täze tanyş aslynda dört kategoriýa aýyrdyk. Şu wagt şu wagt diňe birjigi aktiw. Galanynda-da beýleki kategoriýalar üçin hem aslynda gyz maşgala bolsa has gowy. Sebäbi alyp baryjylygy esasy meň üçin şu taýda kontentiň. Şo bir gyz maşgalaň üstüne gurlan zat köpüsi. Aha. Şu wagt esasy bir bölümimiz ýöräp dur täze tehnologiýa diýip. Bu täze tehnologiýada-da elimden geldigiçe bärdäki iň uly YouTube kanallary, tehnologiýa kanallarynyň şolar bir firmadan şo zady alyp bilýän bolsa, men hem bärde şo zady alyp, şo firmanyň özünde türkmençe bir şekilinde şo wideolary etmäne jyrjaşar etdigem hawa köp şu wagt 5 bölüm e, şu wagt näme edip goýduk çekip goýduk indi editleri bar editler has ýokary hilli bolsun isleýän hawa e, başga başga üýtgeşik zatlar bilen geljek bolýan şoň üçin e, şu wagt diňe täze tehnologiýa bölümi aktiw oň daşyndan hem täze syýahat diýip bar ýani gezmek görmek hawa esasy ondan soň Ýene bir bölümimiz bar, ony nesip bolsa kararlaşdyrjak bolýas. Şu wagt biziň köne geçip giden aktýorlarymyz, ondan soň kinorežissýorlarymyz bolsun, şoňa meňzeş esasy şoňa degişli biop ýaly. Üýtgeşik bir şekilde formatda geljek welin. Hany onda şul biziň meşhur, tanymal, ady bilindik adamlarymyz bilen interwýumy siziň diýjek bolýanym? Indi olaň köpüsä ýok. Hany şu Gurbannazar Ezis diýek mysal üçin. O temaýa aýratyn gireris elbetde. Kerim Gurannepesowuň mysal üçin döredijiligi. Azajygam bolsa halkyň öz dilinde şol gürläp hem düşündirjek boljak bolýar. Hemem azajygam bolsa Eger mümkin bolsa, gaty nemämizem aşmak islämiz ýok. Gysgarak tutup, gyzykly bir şekilde bir zat. Indi maksat bul indi proýekt şu wagt üstünde işläp ýörüs. Hawa. Işlemden boş wagtym seretjek bolýan bu zada. Azajyk olam kynrak bolýar. Şonuň üçin köp soraýarlar. Täze wideo, täze wideo. Şonuň üçin işden daşary bolanok üçin azajyk kynrak.
Dogry. Onda soň dördünji kategoriýa näme diýdiňiz şu wagt? Dördünji kategoriýada türkmençilik diýip täze türkmençilik ýa bolmasa tä diňe türkmençilik diýip açmak mümkin. Biziň däp-dessurlarymyz esasy şaý-seplerimiz. Ondan soň türkmen halysy mysal üçin aýdalyň. Türkmen edebiýaty. Şoňa meňzeş zatlar biljek. Türkmen ýitip gitmesin.

Biziň auditoriýamyzy gözlän ýagdaýynda ýutubda çyksa gözläp tapyp bilýärmi? Tapyp bolýar, hawa. Bäş bölüm edem goýulanmy şo ýutubda? Bäş bölüm täk dil, şu wagt diňe aktiw bölümi täze tehnologiýa. Täze tehnologiýa, dogry. Beýlekiler hem täk alyp baryjy biz bilen bile işleşip biljek adam gözleýäs.
Onda şu taýda çagyryş edeliň. Kakajan aganyň ýutub kanalyna Täze tanyş diýen ýutub kanaly bar we gaty gowy türkmen kontentini döretýär. Ýaňky agzap geçişimiz ýaly.

Sebäbi bärde Türkiýedäki welaýatlaryň ýetmiş prosentini gezdim. Aha, hawa. Men bilýän. Ondan soň şoň üçin taryhyndan çykaryp gezmeli ýerleri esasy haýsy nokatlary gezilmeli, şo zatlary esasy. Nirde näme iýip bolýar, ýa-da nahar kulturasy. Biraz-ajygam bolsa edil

Neme çekip bilinjek ýeri gerek. Hawa, döredijiligi bolan, hara döredijiligi neme ukyby bolan adamlar, hawa. Soňky nemesidem kültür diýdiňiz birazajyk, ha, türküň kültürimi bu taýdaky, ha. Ýok, Türkmenistanyň. Ha, Türkmenistanyň kültüri, dogry.
Türkmenistanyň, onda ol türk, siz indi, hawa, şu sorag ýüze çykýar. Siz bärde karýeraňyzy şu taýda dowam etmek isleýäňizmi ýa-da Türkmenistanda?
Uzagyndan edil şu wagtlykça bärde dowam etmekçi, ýöne öňünde-soňunda aňyrda men uly-uly proýektleri başlap, meň öz öňümde goýan maksatlarym bar. Türkmenistanda şo zatlary etmeli diýip, öz nememde, ilki bilen birinji başlajak zadym nesip bolsa, o günleri görüp bilsek,
dokumentalnyý film bilen başlajak. Näme barada meselem? Haýsy şul dokumentalny zat barada diýmäň ýöne umumy bir geçeliň ýa siziň bu nemäňiz bozmaly islegiňizi. Ýa şeýle neme bizde gaty az görkezilýär näme edilýär mysal üçin men Kärde gelinler film bardyr bilýänler ondan soň ýene şuwa şo kinoň ady ýadyma düşmedide el uşşulygy hakynda bir kino bardy bizde şonda el uşşulygynda mysal üçin Guşuň eliguşçulyk bizde şu wagt milli sportlaryň biri-de. Hawa. Şu awlanmak boýunça türkmeniň geçmişden gelýän bir zady. Bä.
Şony dagda şol eliguşuň mysal üçin şu çagalaryň alynmana barlaryny mysal üçin, meň çala ýadyma düşýär, üç sany ýa-da dört sany çagasy bar bolsa,

Azajyk amaly käwagt alýan, almaly bolýar.
Hawa.
Ondan soň reklama filmleri esasy. Reklama etýäňiz onda. Reklama filmleri biziň öz düşüren hatda reklama filmlerine. Ondan soň gysga filmler. Esasy 3 minutlyk, 4 minutlyk gysga filmler.
Kompaniýa nemeler, tanatymlar olam reklamanyň içine girýär. We daşyndan hem studiýada görüşimiz ýaly bäri bu studiýa feşn fotorafçylyk studiýasy. Şu feşn suratçylyk studiýasy, ene moda suratçylyk. Hawa. Bärde Türkiýede gaty ösen moda suratçylygy we moda filmleri diýip bir kategoriýa bar. Şu moda filmlerinde esasy işler. Siz hiç kino industriýasyna girip kino düşürip gördüňizmi? Özüňiziň prodýuserlik eden ýeriňizde? Ýok hende bolmady nesip etmedi. Etmek isleýäňizmi şo zady? Kino düşürmek? Bul meselem diýeli size şular ýaly mümkinçilik berilse sen türkmen kinosyny düşür gidip türkmen kino düşürerdiňizmi? Düşürerdim. Ýöne hiç zada garyşylmaly däl, siz özüňiziň prodýuserligiňizde bolmaly, dogry dälmi? Siziň eliňizde hiç bir, meselem, şu wagtda şeýle oturyp, hobbi hökmünden seredip, meselem, içiňiz gysanda, kino ssenariýasy ýazdyňyzmy?
Käwagt ýazýan. Mysal üçin, şeýle, ýöne gysga-gysga zatlar. Mysal üçin, arada bir arhiwimde bir.

Şäherde şunça adamyň içinde bir adamyň ýalňyz döwüp ýörşi aslynda onça adamyň ýalňyzlygyny görkezip bilmek üçin. Mysal üçin, talpa, köpçülik gezýär, ýöne her kim ýalňy. Bir-birini görenok. Edil häzirki durmuş. Hawa. Şoňa degişli zat pikirlenip goýupdym we agajygym bolsa ýazdym. Hany, nesip eder belki, ýöne ony adyndanam belli bolşy ýaly, fewral aýlarynda ýa bolmasa

Azajygam bolsa krug diýilýär däri. Krugyňy toplap bilmeseň kynrak, konkurensiýa-da köp. Sebäbi sektor uly bärde. Her kim o şo taýdaky döwüm nandan almak isleýär. Seniň şo taýda bir paýyň bar, ýöne özüň gowy şekilinde görkezip bilen ýagdaýyňda mydama idelýär şo tarap. Indi siz meselem şu wagt belli bir ädimlere geçdiňiz. gowy ýollary geçdiňiz. Siz özüňizi bir başarnykly adam diýip hasaplaýaňyzmy we şu konkurensiýadan çykyp bildiňizmi? Indi meselem sizi tanap, e, men şu Kakajana jaňa deýin şul oglan gowy geçimden surat alýar ýa-da wideo alýar.
Diýerler, ýöne edil özüme diýip biljekkäm indi. Men diýibem bilmeýän eken. Belki görüp, görübem bilmeýän, diýibem bilmeýän. Çünki her gün. Üstüne goşup her gün. Kämilleşmek meselesi.
Sebäbi şu zady bilýän diýen ýeriňde ýalňyşarsyň diýýärler. Hä, hawa. Bilen, bilen. Onuň üçin diýmedim men hiç wagt. Işime başgalar baha berdi. Öz işime men intägem göwnüm ýetene, hakykam göwnüm ýetene muny işdäniligim bilen aýdyp bilerin häzir. Edýän işimde, mysal üçin, şul iş gowy ýa-da daşymdakylar diýýändir, ýa bolmasa görenler diýýär. Äý, ýaňam gowy bolupdyr-da diýipdir. Şo zady men isläýän, mysal üçin. Köp kişä-de aýtýan, maňa tankit gerek. Niresiňi halamaýan bolsaň, şony aýtmaly. Ýok, gülýärin. Gülýärin, gülýärin. Öňem men göwnüm ýetmez. Her eden işinde oňkyny görýän. Ony näme edipdir? Gelişme barmy? Bar. Dogry.
Azjygam bolsa barmy? Bar. Ýöne, intägem şu eden işlerini şo daşyna çykaryp alamdan soň, eksport edip alamdan soň, oturyp özümem görýän, ýöne intägem göwnüm ýetýän. Onda siz tankydyň üstünde kämilleşmek isleýäňiz. Ýöne şu wagta çenli, meselem, hany bir Bu bul şulardan çeşme alýan bolup biler. Sebäbi meň ýalak adamlar, meselem, siziňki ýaly gowy wideolary ýa-da şu suratlary gören ýagdaýynda bize görä, meselem, bir adaty adamyň gözünden gowy bir zat hökmünde görünýär. Çyndanam gowy iş görünýär. Ýöne düşünýän adamyň gözünden seredip bilemizok-da biz. Şol adamlar size gelip, meselem, şu taý erbet diýip, şonda-da aýtmadylarmy?
Aýdan bolmady. Aýdan boldy, kinorežissýorlaryň içinde mysal üçin. Hä. Boldy. Haw. Öz işim bilen. Olaryň içinde-de ýa-da bir, iki sany bolsa bolandyr. Hä, şunuň ýaly zat boldy. Mysal üçin, bir işi etmeli boldum, onuň gyssagyny islediler. Gyssagy edilen işem men halamok. Niçin? Belli bir şol işiň süresi berilýär. Şo süresiniň içinde etmäne çalyşýar. Sebäbi kelle boş wagtlary, doly wagtlary bolup. Şony gyssagly etdim. Garşymdaky kinorežissýor maňa diýen zady şu, Kaka jan, özüňmi? diýip ýazdy göni. Diňe şo ýetik boldy. Ondan soň bir hepde soň başgaça bardy. We yzyna jogap geldi. Indi, indi sen diýdi, gördüm diýipdi. Ha, düzetdim. Bir gezek şu, şu wagtky karýeramyň içinde şo bir gezek bolup durdy.
Dogry. Indi siziň boş wagt etýän işleriňiz näme? Meselem meşgullanýan zatlaryňyz, hobbilaryňyz näme? Hobbilerim meň esasy gezmän galýar. Tebigat. Başga kän üýtgeşik sport. Woleýbol bolsa.

Şu wagt diýip bilerin, sos, social media management diýip bir zat bar. Şoň üstünde ýogunlaşmak bolsa. Boş wagtynda şoňa eýerjek bolýar. Nähili ýaradyjy diýerler, post produksiýa edip bolar, postlar zatlar edip bolar, şo üstüne esaslanýar. Meselem, siziň Instagram akkaundyňyzda şol zat bar.

Şu o zat men kesel belki. Göni tapawutlandyryp bilersiňiz. Kakajan-a akkauntyna girseňiz hemme zat akkuratno şol bir meňzeş gowy minimalist şekilde gitýär. Mekgä gitýäňiz. Hiç zat ýerinde däldir. Seňkem gowy. Ýok ýok. Toý hekaýasynyň esasy şol maňa goşan zady şo boldy-da spontane hemme zat. Şo wagt şo ýerinde karar bermeli hemme zat. Şu tarapy gowy boldy şonuň üçin bärde Stambulda-da esasy Köp kinorežissýorlaň meni maňa jaň etmeginiň sebäbi backstage, kamera arkasy diýen zadyň bar. Esasy şony mende gowy gördüler. Bir gezek keşp etdiler. Şonda gowy gördüler. Iň köp borçly zadym hem şol, şol. Love story. Backstage'däki şo pursatlary görüp bilmegiň sebäbi hem şo. Meselem,
kino çekýänleriň özi kinoman bolýarmy? Kinomanmy siz meselem oturyp bir däli ýaly kino görýäňizmi? Eý, o diýen däli ýaly-a göremok, ýöne işlän wagtym käwagt gaplaňda Netflix-em açyp durýan. Şo hem işleýän, ýa bolmasa başga bir şoň ýaňky social media management zat edemde, şo aýdym diňlemek ýerine aýdymam diňleýän ýöne. Kino görüp şu taýdaky sahnalary ýa bolmasa käbir halan kinolaryny bäş alty sapar görenler bolýar. Şu taýdaky sahnalarda näme edilipdir. Gaty köp bolanda şonuň ýaly kino. Bu taýdaky duýgy meselesi dälde kinonyň düşürilişi üçin täzeden görýäňiz dogry dälmi? Düşürişi şu taýdaky sahnalaryň düşürişi şu taýdaky yşyk, set. Hawa.
Ulanylyşy şonuň üçin köp gaty köp.

Ha bu özüm içimden neme dip aýdasyňam gelýärdi ýöne şol adam garşyňdaky neme derin azajyk ynjydaryn az derin gorkusam bar. Ha. Ýöne aýtsamam açyk sözde aýt ýöne şeýle bolupdyr şuny şeýtseň şuny şeýtseň gowy bolar.
Ýok meselem hökman şo garşyňdaky bolmagynda däl kinolarda ýa-da garşyňdaky adam bolupdyr şol meselem tankyt bolmasa ösüş bolmaýar diýdik ýaňky meselä geldik onda näme üçin siz beýlekileri tankyt edeňizok meselem

Brazi şu döwrüň agyr çeken günlerini aýdyp berýär, dogry dälmi? Özüne ýakyn duýýan bolsun. Gurbannazar Ezizowyň döwründäki nesil, belki türkmen nesliniň iň soňky gyzyl nesli diýip atlandyrylýar. Indi şol gyzyl nesil häzirki döwrümizde biz bilemizokmy? Ýa-da şol gyzyl nesil ýokmy? Şu döwürdäki Gurbannazaryň Ezizowyň döwründäki kynçylyklar az bolmasa-da şu döwürde bar.
Menä ýok diýip bilýän. Belki bu meň bilşim bardyram belki ýöne menä şu şahyryň öňüne şu wagt görüp bilemokdym. Edil şu wagtky döwürde hem edil şol Gurbannazaryň Ezizowy ýaly ýeňil we sada söz bilen düşündirip bilýän.

Şeýle akyjy setirler zatlar. Gabat gelsem okar. Dowamam etýän. Ýa bolmasa Gurbanabi Reýisowyň sahypasynyň nemesine düşýär, akyşyna düşýär. Şu täze ýazýan oglanlar, şahyrlar zatlar düşýär. Ýöne maňa ýok şol berenak şol emeli. Şol azajyk şondan şolardan göçürme ýaly gelýär berenak. Onda şeý diýeli. Biziň şygryýet telegram kanalymyzda siz barmy? Ýok. Näme üçindir sen fotaýdan gözläp görmediň şu taýda goşgular ugradylýar. Bilemen sizden eşidip oturyşymy.
Bolýar.
Goşular meniň.
Öz instagram hasabyňyzda gaty köp quota ýazýaňyz meselem şygyr sözleri diýeli şo sözlerem Köplenç üns bersek, Gurannazar Ezizowyň goşgulary, hany, suratlarynyň aşagynda diňe şu goşgulary näme bilen baglanyşdyrýaňyz? Diňe Gurbannazar Ezizow däl, esasy ilki başlaganda Gurbannazar Ezizow bilen köp ýazýardym. Ähä. Indi ýöne şeýle bärde Türkiýede-de ýazylan sözler köpler, şolary ýaly okaýan. Halanym bolsa birhili durmuş bilen baglanyşykly bolsa ýa bolmasa Çalar agam bolsa azajyk maňa degýän taraplary bar bolsa.

Tasarym, dizaýn etmände. Hemen sözleri has özüme içime siňen sözler. Şo sözleri siz günde şoň şygyr sözlerini günde okaýaňyzmy ýa-da diňleýäňizmi? Okaýan.
Diňlän ýok esasy okaýan. Goşgy diňlän diňleýänim köp bolandyr ýöne okanda nähili bolýar mysal üçin bir zat kelläme gelýär.

Syýahat etmek barada bir-iki kelam aýdyp berseňiz? Syýahat etmek gowudyr ýa.
Şähdiňi açýar. Şähdiňi açýar.
Pikirlenmäňi has gelişdirýär. Ondan soň näme diýeli? Bilmeýän zatlaryňy öwredýär. Käbir zatlary okap öwrenip bilmejek zatlaryň beýleki syýahat döwründe köp bolýar.
Bu adamlar bilen syýahat edeniňizde adamlar bilen bolan gatnaşykdamy ýa-da bolmasa ýeke galanda bolýamy bu zatlar? Ýeke men esasy ýeke galan. Ýöne hem başga başga adamlar tanamak gepleşik gowy bolýar. Indi siziň geljekki maksatlaryňyz näme? Geljekki maksat nesip bolsa bolsa ugruna bolsa.

Öz tejribaňyzy paýlaşmak maksadyňyz barmy? Bar elbetde. Meselem şu işleri bir tutor hökmünde şular ýaly edilip wideo düşürilýär diýip görkezmek niýetiňiz barmy ýa-da ýanyňyza çagyryp bir okuwçy meselem. Men ikisinem edip bilerin. Näme üçin tapawutly?
Näme üçin şu wagta çenli başlamadyňyz? Başladym aslynda. Etdim ýöne türkiýede etdim. Okuwçy taýynladyňyzmy? Ýok. Näme üçin türkmenlere, türkmen ýaşlaryna şo zatlary öwretmek, ýagny has olary görkezmek. Belki eşdilen däldir.
Meni kän tananokdylar. Ýagny bärde esasy türkide men islenekleri. Türkmenler tarapyndan kän belki tanalýan däl bolup bilen soň soň tanalyp başlandy eken. Ýöne men tutorlygym etdim.
Hatda üç dört sany seminaram berdim. Hatda öňümizdäki nesip bolsa güýz aýlarynda ýene bir seminarymyz. Çeper akademiýada ýene-de başlangyç level boýunça After Effects-i ödüp çüwsek, elli-altmyş sany okuwçy bolýar synpda we bular biziň öz bellän ýerlerimizde bolýar, şol otellerde zatlarda, üç ýa-da dört ýyl dowam edýär. Onda geljekde.
Size ýol beletde garaşýas dagyn neme etmeye türkmenlere ýaňkyýalak kinorežissýorlyk barada sapak öwretmek. Siz maňa söz berdiňiz. Siz maňa biraz sapak öwretýän, sapak öwretmek barada.
Nesip bolsa hökman. Indi iň soňky sorag. Öz komandaňyzy gurmak niýetiňiz barmy?

Men şu kinematografiýany asa gowy gören bolup bilersiňiz, ýöne arkasynda bir zat bolmadyk bolsa, belki sizem tutmazdyňyzmyka diýip pikir etýän. Hiç zat bolmadyk bolýarsa. Ol işiň pula çevirip, pula öwürmek, ol seň eliňdäki zat.
Hawa. Meselem siz näçe alýaňyz indi şony? Şony gürleşeris. Ýok, biz bu interwýularda meselem mediklerden soradyk, beýleki ugurda işleýänlerden. Siz meselem näçe gazanýaňyz bir love story-den ýa-da bolmasa bir reklamadan?
Näçe gazanýaňyz?

nähili kompozisiýalar, altyn, golden retriever diýen zat ýaňylaýaňyzda treýugelnik çyzgylar bar, olar esasy iň gowy şekilini öwrenip, şonuň fundamenti aslynda düýpden gowy bolup gaýtsa, şonda gowy bolar. Ýok men bildim men bildim azy ýokary dyzasalar ol azajyk aşagyna boşluk bolar haçan düşjek bilmeris. Ýa-da bir ýerde mysal üçin az senden gowy bilýän biri köpçüligiň içinde ýa sen şuny ýuşlar ýa-da şuny ýuşlar ýa-da şolar ýaly zatlar bolşuň üçin aşakdan düzüp gaýdaňda

Ýaňky siziň nemäňiz kompozisiýany öwrendiler diýeli. Bular indi özüni nädip görkezip başlamaly, nirede näme etmeli? Ýoluny çyzyp bermegini bir gysgaça görk aýtsaňyz bize şulary. Mysal üçin eger suraty düşünmän hakykatdan we suratlary paýlaşyş diýen platformalar bar. Internet açyk platformalarda mysal üçin Bulara birini almak gerek, mysal üçin şu Shutter Stop diýilýän. Şu taýda esasy sylagyrlary satyp biljekler. Ýa bolmasa, sada diňe sada tebigy suratlary düşürýän bolsa, olaryň bir gruppalary bar aýratyn. Mysal üçin, olaryň biri National Geographic-a gowudyr. National Geographic-de-de.

Nädip boldy? Hany, nämäň hasabyna üýtgedi we şolary geljekdäki maslahat berjek adamlara hany nädip maslahat berip bilersiň? Meselem, özüňi nirde görkezmeli şolar? Seminarlara gatnaşmagyny, sertifikatlar alanyny aldylar diýeli, meselem, bäş-alty sany sertifikatlary bar, soň bular hany,

köp ýönli zatlary açyk mysal üçin biri garşysyny ony şoň üçin çekdi men bolmasa şu taý seminara kyrk elli kişi bary tauu şoň üçin men saýlanyp mysal üçin men şu taýda dört sany esasy şol seminaryň şol kompaniýanyň öňüsinde galyp bilmek başardy. Bolmasa sen ýaly deňdeşler köp bar zaten. Öwrenýärler. Gitýärler. Ýene şo zat bilen dowam edýärler. Özüni ýokary galdyrmak. Şowly çyzgyda gitýär. Bir zat etjek bolsaň azajyk özüňi goşmaly, tapawudyňy bilmeli. Sen şu wideony edýän bolsaň, men şonuň üstüne näme goşup diýip oň üstüne çyk.
Dowamyny kämilleşdirmek arzuwy. Onda diňe seminarlara gatnaşyp, özüňi diňe başga, ýagny hemme ýerde burnuňy sokjak bolmaly. Men şuny edip bilýän, muny edip bilýän, şuny edip bilýän.
Bilesi geljek bolmaly. Bilesi geljelik esasy açar onda. Dogry. Onda şu taýda diňe interwýumyzy gutaraly. Men pikrimçe gowy bir, gyzykly bir interwýu boldy ynha diýýän. Belki käbir ýerlerde çyzgy geçen bolup biler. Ýok. Soraglarda.

Şolara baha berip, özüňiz munda beýlägem gyzyklanyp bilersiňiz. Kakajanany sosial medialardan elbetde olaram goýarys. Ondan soň ýakyn günlerde belkim Kakajana rugsat berse, ýolbeletde sapagam berip gaçar. Ýa-da bolmasa diňe inçe näme diýilýär, üstünlige ýetmegiň inçe tilsimlerini öwreder. Onda bolýa hoş sag boluň.